li trid u li qed tagħmel qegħdin jaqblu, jekk le, irridu naraw mill-ewwel x'hemm bżonn illi jinbidel, illum qabel għada. Mela, ħafna nies jgħidu, pereżempju, nixtieq nitlef il-piż, jew nixtieq nibda nistudja, jew nixtieq niggradwa, nixtieq nilħaq fil-karriera, eċċetera Però dak li qed jagħmlu, bla ma jkunu jafu jew forsi jafu, u dik naħseb l-agħar waħda, m'għandu x'jaqsam xejn mat-targets illi għandhom. Mela, per eżempju, ejja nibdew. Jekk jiena għall-mod tal-kelma naf illi l-aħjar ħin biex nistudja, għall-mod tal-kelma, huwa l-ewwel ħaġa filgħodu. Mela, jekk jiena ħa ngħid u iwa issa nara fiex ħin inqum inqum imbagħad naraw minn hemm. Jekk jiena m'għandix tip ta' pjan, awtomatikament filgħodu hemm ċans kbir li mhux ħa nqum nistudja, u minflok ma nqum nistudja jista' jkun li ngħid isma' filgħodu għal aktar ħin illi għandi ċans nagħmel exercise. Jekk jien nixtieq nibqa' fit, nixtieq nibħossni iktar enerġetiku, nixtieq illi nitlef ix-xaħam, imma jekk again m'għamiltx dak li mbierek alarm, filgħodu allura jiena ħa nara xi jfettilli, nara xi jfettillu ġismi u nqum fix ħin jogħġobni jew ma jogħġobnix. Allura awtomatikament dak iċ-ċans ta' filgħodu illi nagħmel forsi l-iktar ħaġa importanti għalija għal dak iż-żmien inkun tliftu. Mela, żball ieħor komuni huwa illi pereżempju noqogħdu nagħfsu l-snooze button. Mela jekk jiena għandi pjan, għamilt alarm illi nqum għall-mod tal-kelma fis-sitta u nofs ta' filgħodu. Imma, daqq lill-alarm għamiltlu snooze, għaddew disa' minuti, reġa' daqq l-alarm għamiltlu snooze, għaddew disa' minuti oħra, awtomatikament xorta jiena tlift dik l-opportunità ta' filgħodu Għax ma kontx dixxiplinat jew dixxiplinata li ngħid isma' jiena filgħodu, malli jidoqq l-alarm ħa nqum. Naf li tentazzjoni ta' żminijiet bħal dawn, per eżempju, meta qed nieħu dal-film huwa Jannar ta' 2018, naf li tentazzjoni hija illi inti tibqa' taħt il-liżar għax iktar komda u iktar cosy. Però jekk inti sempliċiment tiddajġa, jekk inti tidħol u tgħid isma' jiena dak li għandi bżonn nagħmel ħa naqbad u ħa nagħmlu, All right, bla ma noqgħod nittratieni, dak li bl-Ingliż jgħidulu procrastination, inti jekk ħa tgħid isma' ħa naqbad u nagħmilha, awtomatikament dik il-missħu ta' procrastination tajtilha rasha barra. Jiġifieri ħafna nies jgħidu għax m'għandix aptit u issa nara u issa nagħmel hekk jew hekk jew hekk jew hekk, li għandek tagħmel aqbad u agħmlu għax awtomatikament dak qisu dak iċ-ċertu power, dik il-ħakma li kellu fuqek inti ħa telibha wkoll. Imma dak kollu ħa jsir bi pjan. Mela jiena, per eżempju, ngħid għal għada filgħodu ħa nagħmel pjan illi nqum fis-sitta u nofs, illi ma nagħfasx l-snooze button u mil-lejla stess ħa nlesti l-ħwejjeġ biex l-ewwel ħaġa filgħodu nilbishom u mmur dawra. Jiena personali, per eżempju, qed taraw dak il-kelb li għandi fil-profile picture, dak nieħu gost l-ewwel ħaġa filgħodu mmur dawra bih. Jispiċċa jiġri iktar minni u jien ikolli noqgħod nipprova nlaħħaq miegħu. Allura l-exercise tiegħi filgħodu nkun diġà bdejtu u bdejtu sew grazzi għal dak il-kelb. Imma grazzi wkoll illi jiena ddeċidejt fix-xħin ħa nqum u li ddeċidejt li ma nafasx is-snooze button. Apparti li mil-lejla stess ħa nlesti l-ħwejjeġ ħalli żgur filgħodu jkolli inqas tentazzjonijiet biex nibqa' rieqed u inqas skużi biex naħli l-ħin. Nistidinkom biex tagħmlu pjan għal dak li intom tixtiequ taslu. U fil-każ ta' Vetlos, l-aqwa pjan ikun illi aħna nitkellmu ma' professjonist, ma' coach, illi ħa jiggwidana, ħa jikkrealna pjan hu, illi meta jieħu in consideration aħna x'nixtiequ u aħna x'għandna bżonn, ħa jgħinna biex minn fejn qegħdin illum, jekk il-Bambin irid, naslu għal fejn nixtiequ. Niltaqgħu.